Ɛkɔkɔɔ sɛɛ TV de Phyllis de rebrɛ mo sɛdeɛ nhyiaeɛ no si teɛ na sɛdeɛ yɛahyɛ mo bɔ sɛ Mondays, Wednesdays, Fridays yɛde Phyllis bɛbrɛ mo no. Ɛnɛ nso yɛ Dwoada 23 August nti ɛsɛ nsɛm a yɛaboaboa ano no yɛde ne nyinaa saa de brɛ mo. Eti wowo deɛ ne sɛ wobɛhwɛ na wasubscribe na wahyɛ wohwɛ na wa subscribe na wa share wohwɛ na wa subscribe na wa share na wadi page no ho adanseɛ de akyerɛ wo nanfofoɔ di ho adanseɛ kyerɛ wo abusuafoɔ ma ne nso asom asi so tell a friend tell a friend tell a friend sɛ filas no nyinaa egu youtube kwakuo sɛ tv youtube kwakuo sɛ tv na wo subscribe wie a adɔma bi da nkyɛn ha na wamia adɔma no so. Ɛno ano no wawie. Epost video a wobɛhu ɛbɛba wo phone no so na kyerɛ sɛ wɔn nso afa bi na biribi ayɛ kamakama nso atumi adi ama sɛdeɛ nhyɛn no si teɛ no. Sɛ no sɛ akyina ɛyɛ mmea me birthday akyina 24 August ɛyɛ mmea ama woda me birthday wodi ase nti mu a mohwɛ firi mmea mmea no nyinaa biara bɛtumi de wohyɛ sinaba tumi afrɛ ne bɛdi nkɔmmɔ sɛdeɛ nhyɛn no si teɛ no 0247 four one two nine three five zero two four seven four one two nine three five frɛ ne ani nkɔmɔ frɛ ne atwitwe nkɔmɔ frɛ ne ani nkɔmɔ frɛ ne atwitwe nkɔmɔ zero two four seven four one two nine three five yes ofra yɛbɛdi nkɔ ne biribiara yɛ kama ɛkyina yɛ ma woda nti biribiara ɛde no akwan mu Aseda nka Asafo Awurade din. Aseda nka Asafo Awurade din. Ayɛyie nka Awurade din sɛ ɔde afe baako asan aka me ho. Nyɛ nnipa nyinaa na anya ne saa. Te sɛ mete ase a, aseda na mede ma Awurade. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, ma menhyɛ ase mfa mfiri boxing mu. Um, the Olympics medalist, bronze medalist, aberanteɛ ne din ɛdeɛ Samuel Takyi. Samuel Takyi na ɛnɛ yi, um, ɔde ato dwa sɛ Amateur boxing no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ bio nti Olympics game no ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ bio ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔtan ne to professional boxer ɔpɛ sɛ ɔtan ne to professional boxer amateur hɔ no ɔsɛ ɛyɛ ɛyɛ over ɛde ma no ɔtumi anya medal hɔ deɛ a ɛgye sɛ no ara no ɔkɔ n'anim na ɔka saa asɛm no wie no ɛna Ghana boxing federation president ɛna no atom bi saa nso na GOC president wɔn nyinaa de wɔn ano atom sɛ daabi

Enti Noa no no turning back ɔsɛ ɔkɔ n'anim saa nti ɔde aba bɛtɔ abɔnten no no na away from boxing sports writer kwabena yɛ boa ɔka yɛ obiara anim no swag president no no na kwabena se afutuo a ɔde bɛma sii kaa ko no ɛne sɛ Ɛbɛyɛ Afcon a Nyame yɛ adom a January ɛba so ɛwɔ ɛyɛ Cameroon no ɛbɛyɛ a wɔnfa Asamoah Gyan ɛnka ne squad no ho ɛbɛyɛ a wɔnfa Asamoah Gyan ɛnka 23 man squad a wɔde bɛkɔ Afcon no ho Kwabena ase nyikyerɛ mu nyinaa ne sɛ wohwɛ Asamoah Gyan na na experience a wɔwɔ edin a wɔwɔ wɔ Africa no sɛ wɔde ne ka squad no sɛ wɔde ne kɔ a ɛbɛ benefit Ghana yie paa wɔwɔ nneɛma bebrebe a wɔbɛtumi de aboa ma ɔman no atumi akɔ n'anim na yɛatumi agye Afcon no nti sika ako no ɛnna mu squad no a ɔmfa Asamoah Gyan nka ho na sika ako na ɔyɛ ayɛ ka na sika sɛ ɔnyɛ under pressure sɛ ɔbɛgye ka bɛ ne mmom ɔkɔ akɔyɛ n'afa mu deɛ ɔnyɛ under pressure bia sɛ ɔbɛgye afcon de ama ghana ɛti ɔkɔ akɔyɛ n'afa mu deɛ na ghana fɔ sɛ hey sika nsɛm bɛyɛ na ɔkeka yi afcon a ghana ma mpanyin atwa sika ɛne world cup qualify fɛ kɔdi semi finals a ghana ma mpanyin atwa twenty five million dollars ɛfa kɔ na kɔgye afcon qualify yɛn fa kɔ world cup ne du semi finals no ɛnna ewu ka kyerɛ ghana fɔ sɛ wonya under pressure sɛ ɔbɛgye dɛbi adeɛ kye yɛn na ɔba abɔnten ɔsɛ o asɛm no ekura ɔsɛ waka bɛtɔ ɔnwie ɔno ara kan ɔsɛ aboa pressure de ɔsɛ ɔpɛ paa yɛn ma no pressure mɔ ɛno na ebɛti ama na ɛyɛ n'adwuma no yie etu ɔno asɛm na ɔbɛka ɔno ara sɛ mhm mmea na bɛka mmesa aboa ɔbɛka sɛ wɔaguan wɔaguan na kwame pepra. Ɛyɛ Kim Fesa striker. Ɔno sɛ ɔmo atɔn no. Ɔmo atɔn no de ne kɔ South Africa. Orlando Paris bɔ ɔbɔ kuo no. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɛnna akora ne dan n'ani afiri Ghana ha de n'ani akyerɛ mu South Africa. Osi na no mɛka kyerɛ so ɔbɛduru Ghana. Ɔbɛboaboa ne ho no akɔ. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɛnɛ ɔbɛwie ɔboaboa ne ho nyinaa no ɔkɔ no akɔtɔ no akansie so ɛwɔ South Africa kuro dua nim. Eti deɛ ɛteɛ no. Moro Sarifu ɛyɛ Bechem United no fielder. Wokae Black Stars ne Sika Akonɔfrɛ local Black Stars ɔka ho. Na no meka kyerɛ so ɔwura mu Egypt. Ɔne Ismailifoɔ no awie. Ɔne Ismailifoɔ asan contract wɔwie biribi bi a. Na na akwa nneɛma bɛtɔ abɔnten sɛ ɔno wɔn a wɔhwɛ wɔn de nsua bɔɔlbɔ. Ɔhwɛ wɔn no ɛyɛ Poba, Paul Poba ɛna Ghana ni aberanteɛ Thomas Teh Partey. Wɔn mmienu na wɔhwɛ wɔn a ɔde bɔ ne bɔɔl kakrakra ɛma biribiara nso ɛrekɔ so. Na Kumasi Asante Kɔtɔkɔ CEO Ɛnɛ yɛ mpɔnsa so Nyame yɛ adom a ɛkyena ɔbɛ samete ne report ɛde ama kɔtɔkɔ board ɔbɛ samete ne report ɛde ama kɔtɔkɔ board na board na doso doso mu na wɔn nso de akɔma mɛnhyia wɔn sɛ mɛnhyia de lɛtɛ abrɛ mpanyinfoɔ so wɔn demande report no eti ɔkyena ɔde bɛkɔ na wɔn nso de akɔ board meeting mi de ho nsɛm de ba na Karara United captain ɛyɛ Godfred Yeboah na Godfred sɛ ɔno baabiara ɛpono kwan baabiara ma no bi ɔbɛkɔ. Ewiase wei, baabi a kwan bɛbia ma no, country bi a ɛbɛbɔ wɔ hɔ, bi a ɛbɛbia biara, sɛ ɛyɛ Iran o, sɛ ɛyɛ Afghanistan o, sɛ ɛyɛ he o, deɛ ɛhia no sɛ sikasɛm no yɛ, ɔbɛkɔ. Ɔntena Ghana ha nni agorɔ, kɔ nwasi time koraa ɔbɛkɔ. Ɛti deɛ ɛteɛ no no. Bɛɛten, bɛɛten, bɛɛten, bɛɛten, bɛɛten, ma bɛka kyɛm sɛ ɛfɛ no, ɛbɛtumi atake decision bi wɔ ɔbo ase ne nkran pɔtɔ ma wɔn hwɛ deɛ mo kae paa na deɛ aba bɛto dwa a mete bi ne sɛ wohu sɛ ɛfɛ no committee ne wɔn asɛte police cid ne adeade no wɔn invite dr kwaku frimpong kwaku frimpong de asɛm bɛbɔ asɛm bɛbɔ asɛm bɛba ɔne ne ba emmanuel frimpong eti yima mo de asɛm bɛba deɛ ɛbobɔ ba ne sɛ asɛ wɔn kɔɔyɛ no wɔn antumi ankɔnvɛnsi ɛfɛ ne yie asɛ ɔmo antumi ankɔnvɛnsi ɛfɛ ne yie eti deɛ meteɛ ne sɛ daakye bi a mo sɛ band bi akɔ deɛ ma dɔkta kwaku frimpɔ ne ne ba emmanuel frimpɔ mo ma ne nyɛ mo nwanwa mo ma ne nyɛ news nfa ma mo because tɛ pɛɛ deɛ meteɛ no report ɛɛba no biribi ayɛ possible betumi asi edi saa na esi ɛteɛ ɛwɔ bɛɛtin mu ɛnso deɛ kakra ɛnso ɛno no. Na mekɔ mo anim house of folk nso na nwura wɔn ɛse wɔn corporate affairs manager charles kwaten wɔn na ato nkwanta apan mo bɛ kaya charles kwaten ma bɛyɛ ne story bi akyɛ mmea kora sɔ na mmea kora menkae menkae ne ntawɔntawɔ bi da hɔ ne operations nsensɛm bi na mpanyinfoɔ so wɔn faa no no twenty nineteen ɛba abɛsɛn adwuma pɔtɛ wɔn de hyɛ uh, corporate affairs manager ne nsa no charles kwate nsa no asɛ adwuma no wɔntumi nyɛ ɔntumi nyɛ adwuma no ɔmu hu hwee ɔtɔ no gye so ɔgye akatua ɛde saa adeɛ a ɛnyɛ adwuma nti ɔwɔ sɛ ɔde wo nneɛma gu hɔ na wopake wo bag and baggages na wofiri office na wokɔɔ baabi na yɛpɛ nnipa foforɔ no wobɛyɛ saa adwuma no ɛde ma house of folk bɔɔbɔ ɛkuo no nti ɛho nsɛnsɛm no Na Kumasi Asante Kɔtɔkɔ sii wɔ asɛm a meka yi. Ɛna deɛ ɛba ne sɛ, akyina no report no wɔbɛ submit two coaches din de ama wɔn. Sɛ two coaches wei ɛna mehia. But mate sɛ coach Mariano Barreto. Barreto nso sɛ ne contract ɔne Kɔtɔkɔ wɔ no mmaa na wieɛ. Ɔyɛ under contract ɛwɔ Kɔtɔkɔ mu. Ɔda so ne Kɔtɔkɔ wɔ contract nti asɛnsɛnsɛm no ayɛ yɛ bebrebee ɛnso ɛwɔ hɔ. Na mete sɛ Yusuf Bazigi of Azakes Ladies ɛna Prosper Nate Ogum. Wobɛka mebɛka Ogum asɛm de kyerɛ mo sɛ ebia na medeɛ ma no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ sɛ ɔbɛgye medeɛ ma adwuma ɛyɛ two days pɛ na ɔbɛtrani ɛyɛ Thursdays and then Fridays ɛna ɔbɛtumi atrani ɛti menim sɛ na ɛyɛ kɔtɔkɔ adwuma no nti sɛ ebia ɛno nti adeɛ a mentumi nkyerɛ bɛtɛ na ɛdidin aba sɛ akyina board meeting ne ba so a CEO bɛ bɛ bɛ bɛ bɛ de ne din no ɛbɛma ɛyɛ board no ɛne ɛyɛ Yosif Bazigi na wɔn ayi mu baako na ɔbɛ coach kɔtɔkɔ bɔ ɔbɔ kuo no na Kunadu yi adɔm ɛyɛ defender de ma wafa wɔn nso ɔkɔyɛ medicals ɛde ma house of hope ɛma me bɛka kyerɛ mo sɛ akwadaa ne contract with wafa ne maa na wie yɛ eti house of hope fo no edi agorɔ a mmara bɛdi wɔn menim sɛ yɛn no nti ɛna ne contract na ntumi ango turu a mentumi nkyerɛ bɛtɛ nne yi abɛka kɔtɔkɔ list ho boys akɔtɔkɔ pɛ wɔn no aberanteɛ Kunadu yi adɔm ɛdi nka ho deden de akyina board meeting na sɛ ebetumi apue na tie board meeting no deɛ meteɛ ɛne sɛ ɛnka board members ni bi pɛ sɛ meeting ne ba so wɔ akra ɛna board chairman deɛ meteɛ no no sɛ board chairman se daabi team no ɛwɔ nkra ɛwɔ kumase ne biribiara wɔ kumase team ne firima ne biribiara wɔ kumase a so adeɛ nti na biribiara ɛsɛ kɔyɛ akra yɛmfa mmɛ kumase na ɛmɛyɛ board meeting no wɔ kumase yɛmɛyɛ board meeting no ɛwɔ kumase. Eti deɛ ɛteɛ no no, eti ɛno no yɛsɛ akɔ yɛ biribi wɔ hɔ, binom sɛ nkɔ akra, ebinom sɛ mmra kumase. Eti as at now, anɔpɛ a me ne wo kasa yi, menim deɛ akɔ akɔsi. Menim final decision board no ateki sɛ ɛreba kumase anaasɛ ɛreka nkran hɔ, mentumi nkyɛ. But masan ate asɛm bi sɛ, masan ate asɛm bi sɛ, yɛse vote of no confidence. vote of no confidence wɔn bɛtumi apaase no wɔn bɛtumi apaase saa adeɛ no wɔ board meeting ase sɛ board members ni bi hu sɛ board chairman wɔn wɔn ntumi ne ne nyɛ adwuma eti ɛsɛ wɔn wɔn paase saa vote of no confidence no ɛwɔ board chairman ni mu na ofiri wɔn wɔn tumi to aso bɛ question ne sɛ ɔpemsoɔ ɛde adwuma ma obi a yɛn nyinaa ɔpemsoɔ na ɛde ba yɛ saa adeɛ no tumi si anaa. mennim idea biara wɔ ho but question na me nso mebisa sɛ ɛbɛtumi asi saa anaa ah okay ɛbɛtumi aba sɛ ɛno nso bɛsi na wɔn nso ɛde report akɔma manhyia sɛ o yɛ pass vote of no confidence ɛwɔ yɛ chairman no mu because yɛntumi ne ne nyɛ adwuma nti wɔn nso bɛtumi saa report na akɔ nti ɛkyina yɛnim deɛ ɛbɛsi ɛwɔ board meeting na se nti yɛgu so ɛwɔ atwɛnyɛ mu a ɛretwɛn sɛ nhyɛ bɛkɔ so asofo kwaso ɛyɛ Deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛndura ɛna Johnson and Johnson ɛyɛ vaccine no, wɔn sate sɛ wɔn wɔ wɔn mpaneɛ no, ɛɛ covid paneɛ no, ɛno ha supofoɔ no a wɔwɔ bi kamakama paa ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnɛ wɔn sɛ intensive ɛyɛ training no, ɛhyɛ aseɛ gidigidigidigidi, ɛhyɛ aseɛ gidigidigidigidi ɛyɛ nyɛ asɛm ketewa. Na ha supofoɔ ɛne ɛyɛ industrial ɛyɛ kamsafoɔ march no, nyame yɛ adom wɔn sɛ on the 12th of ɛyɛ September, on the 12th of September ɛna ɛbɛba so. ɛyɛ anwummerɛ four pm Ghana time four pm Ghana time ɛna ɛbɛba so na wohwɛ training a kamsafoɔ no yɛ no a wɔn gyina nsuom na wɔn training wɔn gyina nsuom na wɔn training kyɛ sɛ nkurɔfoɔ no ani abere bruta ɛnyɛ agorɔ na wɔn die koraa ɛyɛ sɛ no baga waya na hasofo kɔ asɛm yi ɛnna wɔn kɔkɔ asɔre dan mu akɔde deda nyame ase na wɔn goalkeepers trainer owurandi ne Eric Amponsah ɛnna wɔn nso ofiri ɛyɛ goal so afo goal so. Agya no ɔkɔ hɔ de mɛdas no kɔɔ hɔ. Ɛna gɔs man hene nana akwasi ayɛ bosompra nana akwasi bosompra ɛkyea no nso wɔn ayɛ adeɛ aros aros ne yɛ adwuma paa wɔn to nnwom no nyinaa bi wɔ hɔ wie no wɔ sɛ o wate gɔs man anim eti ɛnɛ land ɛda hɔ de ma wɔn. Matwa asase de ama wo. Fa yɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara. Sɛ obi firi gɔɔ so akɔyɛ house adwuma akɔ akɔgye dɔbo deɛ, ma mete akonnwa so mentumi nhwɛ wo sɛ saa saa kɔ. Eti ɛnɛ Erika Mpɔnsa yɛama no land ɛwɔ gɔɔ so abɔnten so a kyerɛ sɛ ɔde kɔyɛ ne nneɛma na biribiara nso no ayɛ kamakama nso ɛwɔ hɔ. Samuel Yinkum ɛna ɛsɛ ato dwa sɛ kwan biara so, ɔbɛba abɛbɔ kɔtɔkɔ ansa na ɔaretire. Ɔbɛbɔ kɔtɔkɔ ansa na ɔaretire from football. Na wohu sɛ season wei ba abɛhyɛ aseɛ no, nna ne Amponsah ne no di nkɔmmɔ saa mprɛ mmiɛnsa so. Wɔde first offer kɔe, second offer, ɛnna third offer. Wɔde ne nyinaa kɔe but anyɛ adwuma because wɔhu ne sɛ sika na na ɛwɔ mu na sika no sua. Enti na wɔgye saa offer no a na ɛnyɛ yie, enti wɔannye. ɛna wɔn ho de di ne kɔ yɛ na ɛda ne gu yɛ ɔsi football de saa na ɛteɛ but still a ɛwɔ ne mu kɔtɔkɔ no ɔsɔpɔtɔ ɔpɛ kɔtɔkɔ no kɔtɔkɔ no ɛdina du baabi a ɛwɔ aduru no na still a ɔbɛsa bɛbɔ kɔtɔkɔ no ansa na ɔretire from football a sɛ yɛ free mpo na sɛ ɔbɛbɔ no yɛ mma no hwee koraa ɔbɛgye ato na ɔba bɛbɔ ɛno ɛyɛ nsɛm a

wosɛ siri akɔ lɛsin dɛ wo yesu a wɔtumi wura studio na wɔn abɛkasa bi na wɔn kɔ ɔno no bi na ɔyɛ ɔnyɛ radio presenter akɔ ne didi richard jamfi aka fireman richard jamfi aka fireman ɔno na n'ano yi weekends yi wɔn bɔ train nkɔla ne bɔ bɔ ana thirteen fɔ ne bɔ bɔ aa ɛnam so ɔkasa radio so nti na asɛ nkurɔfoɔ ne nim na gya bi si mu kɔ paaki so kɔ hɔnom a akɔla baako yɛ sɛ n'adanfo no sɔɔ ne nsa de ne kɔ fie a adura nwene hwɛhwɛ akɔla yi ayɛ hunu. Yɛbusa akwadaa yi ase saa, yɛhu baabi a akwadaa no wɔ. Yɛfrɛ no ɛyɛ um, Louis Adjuma Junior. Afei na ɔnyɛ 13 years. Louis Adjuma Junior, 13 years. Yɛahwehwɛ akwadaa baabi a yɛhunu nti, wɔn na boy baako bɛka sɛ, ah, mehu sɛ Louis ne Richard Gyamfi fireman nam. Me nso ɔne fireman, wɔn nam. Eti ne nkɔbu sɛ wɔn kɔbu sɛ aberante ɔsɛ daabi, ɔhu ne baabi a na ani berɛ yɛ aba. Ɔhu ne baabi a wɔn sɛ, ah, akwadaa nso so ɔhu sɛ ɔne ne nam, wokura ne nsa a ɔde ne kɔ, wo ne ne kɔ. Na deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ sɛ wɔkɔ ne fie rekɔbɔ search. Enti wɔkɔɔ ne fie wiewie buebue pono no nyinaa mu biribiara no pono baako bɔ yɛalɔɔke pono no. Ɛna awofoɔ no sɛ akwadaa ne papa se no bie pono wei nneɛma nkɔhwɛ bɔɔl no se o oh, daabi fa yɛn ma yɛ se ɛdan no kii no ayera ɛdan no kii no ayera eti hɔ koraa deɛ obiara ntoma na aberante so no ɛni a wobɛbia mmea hwɛ wo ti wɔn na papa no gada boys wɔ area boys ni ɔdɔm ba ɛna wɔn bie pono wɔn bie pono yi a akwadaa ni atwa ne ti a ɔda hɔ no Jesus Christ awerɛhosɛm bɛ ne he na wɔn ayi kɔ. Ɛhe na ɔman Ghana yɛkeka kɔ yi? Akwadaa na yɛku no da hɔ yi. Afei yɛkɔbue akwadaa yi fridge mu a, nnipa na yɛatwitwa nnipa bebrebe ahyia, nnipa mmaako mmaako mmiɛnsa because wɔhu tire mmiɛnsa. Etire mmiɛnsa na wɔyɛ kyerɛ sɛ nnipa mmiɛnsa na mfayɛma na aku wɔn wɔ abesim a wɔatwitwa wɔn hyɛhyɛ ne fridge mu ara kyɛ sɛ ɛ ɛ wodwene ho a wonte aseɛ. Ayɛ sɛ asɛm no akɔdi apolisifoɔ nsam a yɛhwehwɛ mu no yɛabusa no because I wonder mepɛ sɛ mehu deɛ pass na ɔde yɛ dɛn Nnipa nsa, nnipa nan, nnipa ti, nnipa kɔn, nnipa baabi a wotwitwa atwa hyɛ fridge mu no, wɔde yɛ dɛn? Ɔwe anaa wɔn wɔn bɛtɔ de yɛ aduro. Ɔ ɔ mepɛ sɛ mehu. Eti asɛm a ebedi akyire yie paa. Eti deɛ efiri ɛɛ sunyan abesim so ba no, ama ma kae nana twene. Nana twene mpanyinfoɔ na mo kae. Nana twene na yɛ yere yɛsɛ nana twene afa saa yɛ ah yɛ yɛ bi asaa nti saa. Maame nkɔ m'anim na me deɛ ma. nso na aba abɛtɔ dwa sɛ ɛnnɛ yi emu ayɛ den after sɛ wɔn nna mu coach Ignatius Osei-Fosu three years contract na wɔde ama no na ano mmɛka kyerɛ sɛ mate sɛ ɔnenam hɔ ba menim sɛ adwuma no ti na ɔwɔ hɔ deɛ a but sɛ na yɛ adwuma no de three years contract wasan de ama wɔn na deɛ wɔn ni sɛ ɛnɛ wɔ se uh, Masoro Boakye ɛyɛ striker de ma Tatima Wonders mate sɛ yɛsɛ ohia no Akese Akese ɛyɛ striker de ma Nzema Kotoko mate sɛ yɛsɛ ohia no um, Techi Welbeck Ɛyɛ striker de ma ɛyɛ bɔfo akata no. Mate sɛ ɔsi ohia no. And then ɛyɛ Frank Amankwa. Ɛyɛ midfielder de ma Techiman Wonders. Wɔn nyinaa mate sɛ Ignatius se ohia wɔn papaapa a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na akese akese deɛ ɛnɛ baabi ne Gold Stars. Wɔn sɛ Gold Stars nso anura wɔn ne Michael Osei, former Asante Kodoko player, former Asante Kodoko coach. Wɔn ne no asan three years contract. Nti wɔn ne no san wie na nnɛ Michael starte training ɛwɔ baabi ɛne Gold Stars. Na mate sɛ Michael nso ɔno nso hia akese akese no. Ɛso wɔ so ohia no paa. Akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ nyana a obetumi da bɔ ɛnyɛ ɔno nko. Carrara United ne Ice Gold wɔn nyinaa akese akese ɛso abɛyɛ hot kick akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. William Poku Mensah ayɛ former Carrara United striker, Asante Kotoko striker, Liberty Professional striker. Na deɛ akwadaa de ato dwa ne sɛ, sɛ yɛbɛtumi atu ɛyɛ match fixing ase wɔ Ghana hanom a, one, gye sɛ clubs no mu tua ka yie. One, gye sɛ clubs no mu tua ka yie. And then two, ɛni kwa sɛ moma akatua no kyɛ. Akatua bi wɔ hɔnom a ɛtumi kam six months na ɛmmae. Ebi akatua wɔ Ghana akam six months na ɛmmae. Wɔ saa nneɛma no, sɛ yɛsate sɛ yɛtua ka ntɛntɛm ne yɛyɛ akatua no yie deɛ a, match fixing bɛtumi afiri Ghana ha. But Sɛ saa nneɛma no tɔ kɔ so saa ara deɛ a, ɛnneɛ mattress no, ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛyi de afiri Ghana ha. Nti deɛ ɛteɛ no, Benjamin Afutu, Benjamin Afutu, as at now, House of Folk ntumi nfa communique ma abɔnten sɛ Afutu asan, as at now. Na ɛno a, ɛna ne manager no ba abɔnten bɛto dwa sɛ clubs binom wɔ Egypt, Tunisia, South Africa, ɛna Europe, ɛna Ghana clubs no bebree, menim sɛ Legon Cities foɔ koraa deɛ, obiara yɛ aware sɛ wɔn nso koraa show interest. Asante Kɔtɔkɔ deɛ no nso ne nenam aseɛ. Asa tena hɔ. House foɔ nfa official ayi mmae. Na ne agent no saa countries a ɔbɔɔbɔɔ yi nyinaa ne ɛka wɔsi clubs mako mako bɛyɛ twenty clubs mako mako bɛyɛ twenty ɛna ɛso interest wɔn nya Benjamin Afutu a wɔn ɛpɛ yie pa ɛnyɛ asɛm ketewa nti ɛho nsɛnsɛm no maame nkɔ bɛkyɛm. Bɛkyɛm na ayɛ sɛ nanom bɛka kyerɛɛ me sɛ wɔn de new bus aba wɔn yɛ ho adwuma wɔ nkran pɔtɛm hɔ yes wɔn awie bus ne bus n'aba ɛyɛ bɛkyɛm eti season ne starte ɛyɛ eh, twenty nine october na bɛkyɛm united new bus ɛna ɛbɛbɔ afewe league no na ɛnyɛ no ɛna meka ho asɛ ne mom wɔn striker prince adu kwabena Mo kae saa akwadaa wei pren sɛ Luke Kwabena ɛbɔ ne ho mmɔden ama Black Stars kɔ yɛfrɛ akwadaa ketewa yi. Na akwadaa no kɔɔ camp na ɔkɔkɔ piraeɛ. Akwadaa no sɛ ɔpira wɔ camp no panyimu biara mmua no panyimu biara mmua no bɛkyɛm United panyimu biara mfa no anyɛ hwee. At the point in time ka wɔn sɛ akwadaa no ne we nsa wɔn sɛ ɛtwa ntɔ de ato akwadaa no so. Wei na akwadaa no contract aba na ɛwieɛ. Mpanyinfoɔ abɔ no abɔ no abɔ no sɛ ɔnrenew contract wɔsi da Ɔnsan da, ɔnsan ne nsa ekyina mfa mma wɔn, ɔnrenew ne contract mfa mma Bechem United, ntsi dze ɔnye Bechem United apart ways, obiara rekɔ ne beebi, ntsi deɛ ɛteɛ no. Ma menkɔ Legon Cities, wɔn sɛ mabɛka akyerɛ mu sɛ Legon Cities afe yi wɔn wɔn de boys no bebrebe bɛgu tranfer, mate Asamoah Gyan, mate Fattah o, mate ma Baba Maama mo, matetete wɔn nyinaa din, na ɛnɛ Fattah Dawuda ɛne Asamoah Gyan na mate sɛ wɔn sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn kɔ coaching course. Mate sɛ wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔkɔ coaching course. Wɔn ani gye ho paa nti wɔn pɛ sɛ wɔn wura mu na wɔn bɛyɛ coaches ɛwɔ Ghana ha. Ɛbɛboa ma yɛ football no atumi kɔ nkan yie paa. Na deɛ ɛkyɛ ne sɛ Legon City si hɔ abiem. Ɛna coach Masɔ Kwadu aso interest ɛwɔ Wafa aberanteɛ baako. Yɛfrɛ no Akwa Bɔɔte. Akwa Bɔɔte. Ɔyɛ mmɛfo dade ma ɛyɛ ɛyɛ wafa bɔbɔ kuo no. Legon cities foɔ no ahyɛ interest ɛwɔ ne mu ɛyɛ nyɛ asɛm ketewa. Eti deɛ teɛ no former Aduana Stars defender Azam FC defender Yakub Mohammed mo bɛka sii kaa ko na ɔfrɛ no Black Stars na ano yɛ nkyɛɛ Yakub Mohammed me ne ɔkasa ɔwɔ Ghana ha na ɔwɔ Ghana ha yi Legon cities foɔ so ɔmo pɛ medeɛ ma so ɔmo pɛ kɔdɔkɔ ahyɛ interest Aduana Stars nso ahyɛ interest eti sɛ akwa no bɛsan da mo ɔmo anaasɛ Wɔbɛsan atu kwan a ɛberɛ ne nkrabea na ɛbɛtumi akyerɛ na yɛahwɛ deɛ ɛbɛtumi apue afiri mu nso atumi de aba sɛdeɛ nhyɛn no si teɛ no. Felix Anan Felix Anan ɛna mete sɛ week wei ebi a ɔne n'abusua ɛne ne agent ɛbɛhyia kotoko management because watwerɛ letter de ama wɔn sɛ wɔn nya anoma ne nkɔ but as at now ɔnyaa feedback no obiara communicate man obiara nka ahwee ɛna ɔno nso ɔhu sɛ berɛ ne kɔ a na ɛkɔ nti Wayɛ n'adwene sɛ, excuse me, week wei ɔde n'abusua ne n'agent no ɛbɛhyia kɔtɔkɔ management na wɔn aka deɛ ɛwɔ hɔ biara. Naby Keita nso saa ɔno nso sɛ ne contract bɛwu October ɛdi sɛ mpanyinfoɔ nyɛ sɛ ɔmoma no akɔ deɛ ɛne ɔno nso ɔtena ase din atwɛn ama October no adu na wasesa ne nneɛma afiri Ghana na ɔno nso kɔ baabi asomdwoeɛ mu ne nyinaa kɔfa baayɛ Wahab Adams Wahab Adams nni Ghana ha bɛtɔ dwa sɛ wasan contract de ama Ethiopia Ethiopia club Ethiopia club ɛna ɛsɛ Wahab Adams akɔsan contract ne manager no sɛ ɔdaabi oh, ɔnenam Congo ɛredi eh, holidays akwadaa no amu nso nkɔmɔ a me producer no ne di yɛ sɛ akwadaa no nso wɔ Italy ne manager adusɛe adusɛe sɛ wɔwɔ Congo ɛredi eh, holidays akwadaa nso abɛtɔ dwa sɛ wasan contract wɔ ethiopia akwadaa no mu nso wɔ italy ne nti wɔn na ɛka no kora de akyerɛ yi but mate sɛ akwadaa no bɛba no akɔpa kɔtɔkɔ management akyɛw sɛ ne contract no ɛbɛwu november aka bɛyɛ three months but football contract ɛka one day koraa ne sɛ nwu ya enwu ya woda so yɛ under contract etu ayɛ na sɛ ɔbɔ ɔbɛkɔ kɔpa mpanyinfoɔ kyɛw na deɛ ɛbɛsi biara nso atumi asi nti deɛ ɛteɛ no danlad ɛyɛ goalkeeper. Na mete sɛ Michael a ɔsɛe pɛ sɛ ɔde ne kɔ baabi a ne Gold Stars. Mete sɛ Michael a ɔsɛe pɛ sɛ ɔde ne kɔ baabi a ne Gold Stars. Na ɛnyɛ ɛno nko ara. Ɛnnɛ yi, Nsoatreman FC, wohu sɛ Nsoatreman yɛ Honourable Ignatius Baafoɔ awu a, ɔwɔ sika pa ara, ɛyɛ ne dea. Ɔpɛ sɛ ɔde tim no ba Premier. Ɛnna mate sɛ offer bi a wɔde abɛto akwadaa no table so no, ɛnyɛ nkwadaa nkwadaa sika. Enti Dan Lad yɛnim, but ɛsɛ ɔaba Kɔtɔkɔ camp. Enti yɛnim deɛ ɛbɛsi, sɛ Kɔtɔkɔ bɛma no akɔ Gold Stars sɛ Kɔtɔkɔ bɛma no akɔ nsu atɛm anaa akwadaa no prefer sɛ ɔbɛtena Kɔtɔkɔ. Me mɛtu no fo sɛ sɛ national team yɛbɛfrɛ no nti ɔnkɔ ebi a Gold Stars no me sɛ woka sɛ mentu fa mɛtu no ɔnkɔ baabi ɔbɛnya bi ada anaasɛ King Faisal akɔda mpo ɛne sɛ ɔbɛtena ne sɛ baabi ɔbɛnya bi ada a ɔntra King Faisal na ɔnya bi na awia no ɛhye paa nyɛ easy Awia no rehye, awia no rehye pa ara, ɛnyɛ bɛtɛɛ koraa. Adwuma no yɛ den but yɛntoa so. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, Salifu Ibrahim aka Di Maria yɛ Milford Adema House of Folk. Akwadaa no se, Nyame no nokorɛni, ɛnna nyina ɔda hɔnom ara na ayɛ ne sɛ daeɛso no, ayɛ ne sɛ vision bi, asɛ mfoni bi na ɛtwa kyerɛ no. Wɔnhyɛ da nnye nni sɛ ɛyɛ ɔno na aboa ma House of Folk agye double. Because ɔhwɛ ɔno ɔyɛ akwadaa ketekete na from Techiman abɔfo ni akwadaa abɔfo wɔ ɛyɛ ɛyɛ ɔfin so nkyɛn ha yi a abɔfo ni akwadaa deɛ nka ɔno deɛ nka ɔno hwan wei yɛ Mary deɛ ne bia Nazaret ni hɔ no deɛ na na kura ketekete wia sɛ ɛyɛ deɛ na nka ade papa bi atumi afiri hɔ aba akwadaa no si ne nyinaa ɛyɛ ne sɛ da yɛ so ɛyɛ ne sɛ da yɛ so bɛt aseda nyinaa ɔde ma kɔyi sam ɔboadu na kɔyi sam ɔboadu aboa no yie paa kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa eti ɛho nsɛnsɛm nso ɛno no. Caleb Amankwa ɛna ɛrekyerɛ mu sɛ in fact Africa ne bɔɔl den obi a ɔbɛka sɛ Africa bɔɔl mmerɛ bi ɔboa ɔsɛ obi ka sɛ Africa ɛmmerɛ a ɔboa ɔsɛ sɛ mo a mo nim Caleb Amankwa ɔwɔ yie papa ɛsɛ ɔsɛ time Africa wɔn bɔ wɔn ne work no ɔno bi wɔ hɔ nom a ɔde dabi kɔn ho na ɔhwɛ sɛ bi adi nadeɛ na wɔn ayɛ den nipa no so wɔ asen na ne ho ɔden sen wɔn nwi so adwene a wɔntumi ti Africa de ɔsɛ obi bɛka sɛ Africa bɔ ɛnyɛ de bi ɔbɔ Africa ne bɔɔl den edi edi adwene. ansa na watumi abɔ. Na n'ano na ɔnna mu ne squad ara na ɔnna mu no menim sɛ mɛtumi de me tirim akae bi a ɔsɛ Richard Atta season no Richard Atta bɛyɛ ne goalkeeper Fatau Dawuda Hearts captain bɛbɔ ne two Wendy Ovoka ɛbɛbɔ ne three ne four ɛyɛ Ishmael Ganiyu of Asante Kɔdɔkɔ ne five ɛyɛ Robert Adusowa of Hearts of Folk ne six ɛyɛ Benjamin Afutu ne eight ɛyɛ um, Di Maria ne ten no ɛbɛyɛ Awako na ne wings hanom no, Emmanuel Gyamfi abɔ ha, na eleven hanom no ayɛ aberanteɛ ne din de ɛyɛ afiri yɛ baneɛ na deɛ ɔlidi attack no yɛ Kwame Pepra ɛno yɛ Caleb Amankwaa squad ɔno de to abɔnten no ɛnso ɛno no a ɛnyɛ asɛm ketewa na Alhaji Kalim Gruza ɛna se National Sports Authority fɔ no wɔn yɛ ntorɔfoɔ paa nti wɔn wɔn fɔm asɛm nyɛ asɛm wɔn nso sɔ wɔn so koraa.

Sheikh Abdul Hussein ɛna se House of Folk momfa abɔsobɔdeɛ nyinaa ma no dɔbo no a moagye no nyinaa momfa ho abɔsobɔdeɛ credit no nyinaa momfa ma no because ɛyɛ ɔno ɛna ba office ɛne ɔpareado bɛtra ase bɛdi nkɔmmɔ ɔpareado yɛ communication director ɛde ma House of Folk ɛbɛdi nkɔmmɔ kyerɛkyerɛ ne nneɛma nyinaa sɛ mɛtumi abɔ mo mɛtumi agye league no ɛne FA Cup ɛna mbɛyɛ ne nyinaa ti na mo agye a momfa abɔsobɔdeɛ ɛma me sane sɛ mayɛ adeɛ yie paa na monsan nsɔ me nsa mfa me nkɔ Togoe hɔ na Togoe mma me sika sane sɛ mayɛ adwuma nti ɛsɛ motua me ka mayɛ adwuma nti ɛsɛ moma me sika na biribiara kɔ nkan na ha support ɛsɛ ah ɛde yɛ asɛm koraa na ɛkɔ so wɔ Ghana ha yi nkɔda yɛ aburo mu agya ani abɔ bɔɔl atumi agye dɔbɔ de ama yɛn ni a mala mobɛgye animuonyam ne sɛ eh wobɛgye animuonyam ne sɛ saa na yɛgye animuonyam Wogye animuonyam saa, ɛnyɛ yie. Enti deɛ woka ɛka yi deɛ, adabra ka ne boɔ ɔden. Na Ghana nso yɛayɛ ne sei ara ma no aka hɔ. Ebia mɛkom mɛkom na asɛm a papa yi kan nso koraa na ɛyɛ nokorɛ o. Ebia wobɛkom bɛkom bɛkom no na asɛm a papa yi kan na ɛyɛ nokorɛ. Enti me deɛ afutuo sɛ ɛyɛ nokorɛ a tofo mo nsatel no because ebi asisi ama yɛahu. Ebi asisi wɔ Ghana ha ama yɛahu. Ghana ha yɛ problem paa clubs na wɔkɔ kɔgye mmoa no wie na nkurumdie ba a aseda wɔn mfa nkɔ. Yɛ footballers no nyinaa aseda wɔn mfa nkɔ na akɔ akɔyɛ nsɛm pii. Te akyi na yɛ me birthday saa no deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara wobɛtumi ayɛ wate aseɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara wobɛtumi ayɛ sɛ nti a mede number no too dwa no ɛti wo fii sɛ biribiara bɛyɛ kamakama ɛde ama wa sɛ woba a obi tumi bɛdi atɛm a nti wode frɛ me no di me atɛm a na ɛka sɛ kwaku nyame nhyira wo wofra no wadi atɛm a sɛ kwaku nyame nhyira wo Ɔte aseɛ ahaa na biribi ayɛ kama kama eti ɛho nsɛnsɛm nti nyame ɔnhyira wo na menyɛ wakoma so adeɛ nyinaa ma wo adom ne dom a ɛkyina aha Wednesday Wednesday bɛsɛ ahyia bio akyire